Salam. Täze oba dostawka. Ine zakaz eden zatlaryňyz. Alyň. Doganjyk şumada alyň diýip gol çekýäňiz. Hawa şo top. Işeme ýadadýanra.
Aý ho. Işeme ýadadýan. Aý oda. Bolmasa gel kofe içip gidäý.
Aý, ýok, sag boluň. Pul başlar. Başga-da daslapkyrlar bar. Oturarys, gürleşeris, soň gidersiň däwi? Aý.
Aý, onda bolýa.
Hyýw, nirä gelýäň? Garaşa birimiz jaň edýän. Nirä süsdürilip gelýäň? Wiý.

Eý, bolupdyr dagy, şonuň üçin tuzurýaňmy? Eý, oňa ser sypatyna sere-dä. Gördüňmi ony?
Salymy ýa-da? Eý, o gyzyň gözi görenok gary. Ýa, gözi döwükmi gary? Eý, kellesinde bar-a. Siňegem durmaýar ol ýalpyldap. Eý, her kimiň nemesidir-dä ukusyny. Hawa, her kimiň nemesi-dä.
Eý, kellesinde

Eýleki nasoslar aýdym bärde ýok zat ýok hoam bu çyralara seredä bak bak bak bak äý mütdeş zatlar bar äm ony alşdyraýynam hemme zatlar boldy ony alşdyraý ýokarlaryny görşdüm boldy boldy aý ýetiş bagam alyp bolan zat kän äm muňa seredä bak bak bak

Arzanja.
Nebemi? Onsoň sizem depdere ýazýaň, aňa garaşarys. Sürüjilik.
Men agam Mekan agama tanaýandyryn. Şonuň üçin men özüm gürleşerin. Ýazaý meň adym, bolmaýmy? Bolýa.
Bolýa? Bolýa.
Ana nesip etsin. Bolýa.
Ana.
Ýa o aňyrdan duran maşynam öwrüm özübersin. Ýükläp berýär. Olar onda. Agam men geçirerin duran. Nesip etsin. Bolýa. Ýör, ýör Myratjan, ýör, ýör. Gel Myratjan, gel. Ýör, ýör Myratjan, ýör, ýör. Şo, gowmy? Gowmy? Tammy. Näme bolýar ýagamyz? Seret sir ýolunja bol bu näder. Biri gelýär. Eşitýäňmi? Hä? Bon milliarder biznesmen bilýän bir iş gürleşmäne gelýär. Şoň üçin sir ýolunja atyp bar özüňe bolýamy?

Hiç işin ýokmy? Ýa seretme, seretme, hok agam, seretme. Hep bolýa. Çykardan sürsen bir bolýa. Aý bir hile bolup dur jigim, gaýrat etde. Aý owal agam. Agam seretme, ýol seretme, gaýrat et. Eý, dogrudanam sen eşik sygmaýaňmy? Seretmäýog, agam, seretmäýog. Ýa, seredemok inim, bu wagt saňa seredeňden swarka seredeniňogdyr, men ony bilýän. Ony gora! Ömrüňden-ä ýalaňaç adam görmediňmi? Ýok, gördüm, gördüm inim, ýöne meň alada etýän zadym balaý. Nämäni alada etýäň? Häzir men seni öýüňe düşüremden soň, Egniňdede eşigiň ýok. Maňa taksi puly niriňden çykarjaň galat etýäňmi?
Salam gowy mädeleňiz. Salam. Bir tiktoga wideo düşürjek bolýas sag bolyň kyn bolmasa mübarek. Goý dogan men tiktoga düşemok. Ýok özüňiz gerek gel gorkup oturmaň. Sumkaňyz gerekdi kyn bolmasa. Näme men sumkamy çykdaga çykaraýman a ilgün näme diýersiň masgara ýok goýdy ol çykdaga da sumkamy çykaryp näme men soň ilgün ertir maňa näme diýer seň sumkaň çykdakda gördük diýip nähili adam bu toba gerekkä ýok
Erbet zat diýdi mukama. He men 3 ýyldan bäri TikToka düşýän meni tananoklar-ow. Bir gezek şoň sumkany görkezeniň bilen şony tanarlarmyka?